Ман ачалӑх тӗлӗнмелле хитре вӑрман ялта иртнӗ. Пирӗн ял вӑрман варринче Патӑрьелӗнчен хура вӑрман килет, хура тӑпра килет. Хура вӑрманӗнче вӑл европейский те сонда юман, хавруш, шӗшкӗ, хурама ӳсет. Пирӗн ялта ҫырма урлӑ каҫан та хӑйӑрсем пуҫланаҫ. Вара ҫав хӑйӑртан пуҫланса каять кӑнтӑр тайги, южна тайга текенӗ. Унта вара хурӑн, чӑрӑш, урӑх вӑрман, шур вӑрман ӳсет. Ҫавӑнпа икӗ ҫав икӗ ҫут ҫанталӑк чиккинче вот пирӗн ял вара питӗ хитре ял. Ну, ӗмӗр, ӗмӗр тӑрӑшшӗпе те пӗр ачалӑхра иртен каҫ пуҫласа каҫчен вӑрман тӑрӑх чупса ҫӳрен тейӗпӗр. Ну вот ҫакӑн пек, ну, чӗрчунсенчен питӗ хӑрамап эп, купшанкӑран хӑрамап, мана вармана кайма питӗ интереслӗ, ӑна ветер сӗсе ҫӳреттӗмӗрччӗ, мӗн пурӑнта, мӗн тытма пулать, мӗн сӑхма пулать, мӗн килейсе килме пулать, тритон ҫӗлен таран веҫ килейсе килнӗ. Ну, интереслӗ тӗп питӗ юрататтӑмччӗ мӗн зоологипе биологипе кӗнекесем вулама тӗрлисем ҫинчен пӗлеттӗмччӗ ҫавӑнпа вот а кумек япала вот асайпесса ҫавӑн пек обулом тенӗ вот пулнӑччӗ ман вот ҫуркунне кӳлӗрен тритонсем тытса килеп міне калешӗнче пичке міне шуярса хурать пичкене тритонсене ярап Унта пурӑнччӑр-ха тесе. Ватӑритонсем ҫукка. Ӳссен ну, унче пӗчӗкен те. Вара кӑшт ӳссен те, ҫав пӗрремӗш классенче тин вуласа пӗлтӗм. Тритонсем кайран вӗсем шывран тухаҫ те, шыв хӗрринче ҫав сулӑн ҫӗрте нӳрлӗҫе те пурӑнаҫ. Чӑнах та каян та вӑрманти кӳлӗсене, пӑхан та курӑссене ҫаврӑса. Унта тритонсем темӗн чухлӗ выртаҫ. Ман тритонсем унта пурӑнма пичкере вӗсем тухса кайнӑ. Земноводнӑм тем филисем, учамек япала пулнӑ унта. Чи интереслӗ чӗрчун ӗнтӗ пирӗн ачалӑхра ҫӗрен темелле пуль ӗнтӗ. Вӑл хӑйне те интереслӗ ҫӗрет, вӑл уратӑр, шуса ҫӳрет. Вара пирӗн ялта тата тепӗр ҫавӑн пек самант пур темелле ӗнтӗ. Вот ҫынсем пурӑнаҫҫӗ ӗмӗр тӑршшӗпе вӑрманта, е халӗ те хура ҫӗленпе, пӑхӑр ҫӗленпе ҫав якакалтана уйӑраймасть. Якакалтал веретенница. Пӑхӑҫсерен медянка. Иккӗш те урасӑр, пӑхӑҫсерен урасӑр, леш калти те урасӑр. Пӑхма чӑнах та пӑхӑҫсерен пек вӑл. Вӑл пирӗн ялсем ӑна хатӗр вырмаҫсем шутлаҫ, аку пӑхӑҫсерен, аку пӑхӑҫсерен чӗппи тесе. Авансем икӗ тӗрлӗ тӗртӳн, пӗри калта, тепри ҫӗлен. Тата ҫав вӑхӑтрах пирӗн ялсем шутлаҫ, пӑхӑҫсеренрен наркӑмӑшларах сирен ҫук тесе. Вӑрҫӑленин наркӑмӑшӗ ҫук. Ӗлӗкҫе вӑл пулма пултарнӑ пуль, ҫыртса илсен вӑл вӑрҫӑленин тухиччен ҫырма пултарать. Заражение крови текен ӗнтӗ пулма пултарнӑ пуль те, а унта юн чирлесе кайсан сыватма ҫуккӑ, чӑнах та ун чухне ҫынсем вилнӗ. Ҫам пекки пулкаланипе пуль ӗнтӗ вӑрҫӑлен питӗ наркӑмӑшлӑ шутланать. Ну, хурӑнпуҫҫа ҫӗленсене яланах тытнӑ курсан, хурӑнпуҫҫа ҫӗлен тытмана пӗр, пӗр, конечно, пӗр начар енӗ пур. Вӑл питӗ шӑрш вӑл, ҫам пек хӑйӗн хӳтӗлевӗ пур. Ӑна тытсан вӑл ҫам пек сапса кӑларать те, ӑна 200-200 кун ҫулсан та шӑрши каймасть. Вот хура ҫӗлене тытма кӑмӑлтарах. Хура ҫӗлене вилсе тапмасть, вӑл таптаса, вӑл шӑршсӑр асӑрханса тытмалла. Питӗ асӑрханса, мӗншӗн кӑна пуҫӑкӗсенчен те пуҫне пусса питӗ асӑрханса тытмалла сан пек. Чаҫренсен тытма питӗ кӑмӑллӑ, интереслӗ мӗншӗн тата пӗчӗк чухне ҫакӑш урӑхларах тавра курӑм. Ну, ҫынсем хӑраҫ питӗ, вот сирен туртса кӑларсан та ҫынсем питӗ хӑраҫ. Вот, ну, пакша тенӗрен, пакшасем ӗҫтӗвӗсем, ну, пакшана хулара курма ҫӑмӑлрах. А пакша тенӗрен пӗрсемех интереслӗ япала аса илтӗм хӑй. Вӗт, мене ҫамрӑк вӑрманта пакша куртӑм. А ҫуллахи пахча питӗ интереслӗ вӑл. Ҫуллахи пахча вӑл ҫӑмсӑр, хӳри, йӗке хӳри пек пулса пек все пек хӗрлӗ чӗрчун. Вара йывӑҫ тӑрне хӑпарса кар, пӗчӗк ҫамрӑк йывӑҫ тӑрне. Ну, тепӗр пӗлетпӗр, пахчан мӗнле калас, мертвая хватка. Вӑл вилсен те ямасть. Мене пӳрнисене пахча хӑпартатӑ те ман ҫеҫ ларчӗ те ман ҫеҫ пӑхса тӑрать. Пӑхса ларать ӗнтӗ турат ҫинчен. Епле ку пахчана ҫынна ҫапсан тӑрать, мӗне сирлесен тӑраймастӑн. Хӑтланса пӑхас-ха терӗм те, сирлерӗм те, пахча ӳкрӗ. Ӑна тытаймарӑм та, чупса кайрӗ. Ну, все пахча ӳкнӗ те хатӗр те мӗнле ӑсам пек ӳкерӗ. Пек ӳкмелле мар ҫӗрен ӳкрӗ пахча. Утилӗсене, рансене куркаланӑ, ну, тетел пӗчкетӗ пек кӑна чупса юрать те питӗ интереслах мар. Ну, кашкӑр тесем курнӑ, ну, кашкӑрне хӑйне курман. Кашкӑр мана курнӑ пуль, кашкӑр те питӗ чей, чей содержиментсенчен пирӗн пирӗн вӑрманта. Вӑл кил мар, кашкӑрсӑрах. Вӑл хӑйне кӑтартмасть. Пирӗн ялта ӗнтӗ кашкӑра тапӑнни, кашкӑр ҫынна тапӑннине илтмен, пулман. Ҫакӑн пек, ну, план пӑши куркаланӑ, пысӑк чӗрчунсенчен шелепӗҫ курман, пурте пирӗн ялта тата мӗнле Пӑрӑнтӑк та пур тесе калаҫҫӗ, курман, пӑрӑнтӑк. Ну, пур тет, Сибирьте вӑл тайгара пӑрӑнтӑк нимрен те хӑрамасть. Ҫынсем ҫе хӑпарсах ларать. Ну, пирӗн патра сайра пулнипе питӗ асӑрханчӑк хӑравҫӑ чӗрчун.